Id-daħla tal-Belt Valletta hija mimlija bini interessanti. Bini li jagħti indikazzjoni ċara tal-aħħar 450 sena ta' ħajja ta' din il-belt. Jekk nagħtu ħarsa madwarna naraw bini ta' kull daqs, għamla u funzjoni. Forsi wieħed jista' jibda jsemmi il-Knisja tal-Vitorja. Knisja li jingħad li kienet l-ewwel bini li ġie mitmum fil-Belt il-Ġdida. Din il-knisja kienet proprjetà privata tal-Gran Mastru Jean de Valette. Matul iż-żmien ta' wara tkabbret aktar minn darba, iżda wieħed jista' jgħid li din tirrifletti l-ewwel snin tal-bini tal-Belt Valletta. Faċċata tagħha hemm knisja oħra, din id-darba ddedikata lil Santa Katarina t'Alexandra, knisja li kienet tappartjeni lill-Kavallieri Taljani. Inbniet ukoll fis-seklu sittax, probabbilment fuq id-disinn tal-perit Malti Ġlormu Cassar. Il-knisja kellha diversi żidiet mal-bini oriġinali, u nafu fiż-żgur il-ħidma tal-perit Romano Carapecchia. Fl-istess inħawi nistgħu naraw ukoll parti mill-Berġa ta' Kastilja. Oriġinarjament inbniet fis-seklu sittax. Iżda mbagħad, fis-seklu tmintax, inbniet il-Berġa l-ġdida, kif narawha llum. Fuq wara tal-knisja tal-Vitorja, u jiddomina l-inħawi, naraw it-torri Kavallier ta' San Ġakbu. Opra ta' difiża li inbniet lejn l-aħħar tas-seklu sittax. Dan nistgħu narawh minħabba li hemm l-arma tal-Gran Mastru Verdal, li għalkemm hija mħassra sew, xorta jidhru dettalji li juru il-kappell ta' Kardinal, xi ħaġa li l-Gran Mastru kien. Taħt is-swar tat-Torri Kavallier hemm imbagħad funtana li oriġinarjament kienet twaqqfet bħala parti mill-proġett tal-akkwadott illi wassal l-ilma mill-inħawi tar-Rabat u l-Imdina lejn il-Belt Valletta. Dan seħħ fil-bidu tas-seklu sbatax, fi żmien il-Gran Mastru Alov Dewinyakur. Inħallu issa l-bini li nbena fi żmien il-Kavallieri u naraw żewġ binjiet illi jmorru lura għall-perjodu tas-seklu dsatax. L-ewwel ma kien inbena f'dawn l-inħawi kien it-Teatru Rjal. Naturalment, illum il-ġurnata m'għadux kif kien sa qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. Iżda partijiet mill-istruttura għadha tidher u għalhekk tagħtina indikazzjoni tal-istil arkitettoniku. Ftit tas-snin wara, faċċata tal-istess teatru, Inbena palazz imdaqqas, sabiħ u imponenti. Dan huwa magħruf kemm bħala l-Palazz Ferreria, kif ukoll il-Palazz Buttigieg Francia. Dawn iż-żewġ binjiet inbnew fit-tieni nofs tas-seklu dsatax, u għalhekk naraw li l-istil arkitettoniku inbidel minn dak li mdorrija naraw u nassoċjaw mal-perjodu tal-Kavallieri. Minħabba t-tiġrif li seħħ matul it-Tieni Gwerra Dinjija, u fl-istess ħin l-iżvilupp mgħaġġel tas-soċjetà Maltija, kien hemm diversi tibdil f'dan l-inħawi wkoll. Fis-sebgħinijiet inbena blokk sħiħ ta' appartamenti kif ukoll ta' ħwienet. Dan għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum. L-aħħar żviluppi seħħew mal-bidu tal-millennju l-ġdid. Dak li kien magħruf bħala Bieb il-Belt twaqqa'. Bieb li kien imur lura għas-snin sittin. Fl-istess waqt ingħata bidu għar-riabilitazzjoni tal-fdalijiet tat-Teatru Rjal. Minflok ma tħalla kif kien, inbidel f'teatru miftuħ. B'hekk, bini li nbena fis-seklu dsatax, imġarraf fis-seklu għoxrin, spiċċa biex kien riabilitat fis-seklu wieħed u għoxrin. Maġenbu nbena wkoll il-Parlament, xogħol tal-Perit Renzo Piano. B'hekk f'dawn l-inħawi naraw bini li jibda mis-seklu sittax fil-bidu tal-bini u l-ħajja tal-Belt Valletta u jkompli sejjer lejn is-seklu wieħed u għoxrin. Dan kollu juri kemm il-Belt Valletta